Дӕсӕмсӕр Уый фӕстӕ Йесо сӕвзӕрста иннӕ дӕсӕм ӕртиссӕдз ахуыргӕнинаджы дӕр ӕмӕ сӕ йӕ разӕй дыгӕйттӕй арвыста, цӕуинаг кӕдӕм уыди, уыцы сахартӕ ӕмӕ хъӕутӕм. Ӕмӕ сын загъта: «Кӕрдинаг бирӕ, фӕлӕ хуымгӕрдджытӕ нӕ фаг кӕны. Уӕдӕ курут хуымы хицауӕй, цӕмӕй рарвита хуымгӕрдджытӕ йӕ хуым кӕрдынмӕ. Цӕут, Мӕнӕу ӕз ӕрвитын уӕрыччыты бирӕгъты хсӕнмӕ рвитӕгау. Уемӕ ма хӕссут нӕдӕр ӕхцайы дзӕкъул, нӕдӕр хордзен, нӕдӕр дзабыртӕ, стӕй фӕндагыл салам дӕр макӕмӕн дӕттут. Цы хӕдзармӕ бацӕуат, уым фыццаг зӕгъут «Фарнасы хӕдзарӕ». Ӕмӕ уым фарнаккаг адӕймаг куы уа, уӕд ыл уарф ӕрцӕудзӕни. Куы нӕ дзы уа, уӕд уарфӕ раздӕхдзӕн уӕхимӕ. Баззайут уыцы хӕдзары, хӕрут ӕмӕ нуазут, цы сӕм уа, уый. Уымӕн ӕмӕ фӕллойгӕнӕг у йӕ куыстӕн мызд райсыны аккаг. Хӕдзари хӕдзар ма цӕут. Цы сахармӕ бацӕуат, уым уӕ куы суазӕг кӕной, уӕд хӕрут, цы уын ӕрӕвӕрой, уый. Уым цы рынчынтӕ уа, уыдоны дзӕбӕх кӕнут ӕмӕ адӕмӕн дзурут. Ӕрӕввахс уӕм Хуыцауы паддзахад. Искӕцы сахармӕ куы бацӕуат ӕмӕ уӕ куы нӕ суазӕг кӕной, уӕд-иу уынгмӕ рацӕугӕ зӕгъут: уӕ сахары ныл цы рыг ӕрбадт, уый дӕр цӕгъдӕм нӕ къӕхтӕй уӕхицӕн уынӕй уадзӕм. Фӕлӕ зонут, Хуыцауы паддзахад уӕм кӕй ӕрӕввахс, уый. Зӕгъын уын, Тӕрхоны бон Содомӕн уыцы сахарӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. Сар дӕ сӕр, Хоразин, сар дӕ сӕр, Вифсаидӕ! Уымӕн ӕмӕ сымахмӕ кӕй равдыстӕуыд уыцы диссӕгтӕ, Тир ӕмӕ Сидоны куы равдыстӕуыдаид, уӕд уыцы сахартӕ хъисын скӕнгӕйӕ ӕмӕ фӕнычы сбадгӕ раджы ӕрфӕсмон кодтаиккой. Фӕлӕ Тир ӕмӕ Сидонӕн тӕрхоны бон сымахӕй ӕнцондӕр уыдзӕн. Ӕмӕ дӕу, Капернаум, уӕларвмӕ систӕуыдзӕни? Нӕ, дӕлдзӕхмӕ ныххаудзынӕ. Сымахмӕ чи хъусы, уый мӕнмӕ хъусы, ӕмӕ сымахыл йӕхи чи тих кӕны, уый мӕныл тих кӕны йӕхи. Мӕныл йӕхи чи тих кӕны, уый та мӕ рарвитӕгыл тих кӕны йӕхи.
Дӕсӕм ӕртиссӕдз ахуыргӕнинаджы ӕрыздӕхтысты цингӕнгӕ ӕмӕ дзырдтой. — Хицау,
дӕ номӕй куы фӕзӕгъӕм, уӕд дӕлимонтӕ дӕр кӕсынц нӕ коммӕ. Йесо сын загъта. — Ӕсфӕддон хӕйрӕджы уӕларвӕй ӕрвӕрдты вдауӕрхаугӕ. Мӕнӕ уын ӕз радтон кӕлмыты мӕ скорпионты уӕ къӕхты бын ссӕндыны бар. Знаджы ӕппӕт тыхтыл уӕлахизы хъомыс, ӕмӕ уын ницы рхӕсдзӕн зиан. Дӕлимонтӕ уӕ коммӕ кӕй кӕсынц, ууыл ма цин кӕнут, фӕлӕ цин кӕнут, уӕ нӕмттӕ уӕлӕрвты фыст кӕй сты, ууыл. Уайтӕккӕ йын сыгъдӕг уд ӕрхаста цин, ӕмӕ Йесо загъта: Стауын дӕ, мӕ фыд, арв ӕмӕ зӕххы хицау! Ды адӕттӕ зондджынтӕм ӕмбаргӕтӕй кӕй басусӕг кодтай ӕмӕ сӕ сывӕллӕттӕн кӕй раргом кодтай, уый тыххӕй. О, мӕ фыд, дӕу афтӕ бафӕндыд. Мӕ фыдӕй мын лӕвӕрд у ӕппӕт дӕр. Фырт чи у, уый ничи зоны фыды йеддӕмӕ. Фыд чи у, уый дӕр ничи зоны. Зоны ӕрмӕстдӕр фырт, ӕмӕ уый йӕ фыды раргом кӕнын кӕмӕн фӕнды, уыдон. Йесо йе ргом разылдта йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сын хибарӕй загъта:
«Тӕхудиаг сты, сымах цы уынут, уый уынӕг цӕстытӕ. Зӕгъын уын, бирӕ пехуымпартӕ ӕмӕ паддзӕхты фӕндыд сымах цы уынут, уый фенын, фӕлӕ йӕ нӕ федтой. Сымах цы хъусут, уый фехъусын, фӕлӕ йӕ нӕ фехъуыстой».
Сыстад иу динамонӕг ӕмӕ Йесойы къахгӕйӕ загъта. Ахуыргӕнӕг,
мыггагмӕйы цард райсынӕнмӕ цы бакӕнын хъӕуы? Йесойӕ бафарста.
Моисейы ӕгъдауы цы фыст ис, уым цы кӕсыс? Уый йын дзуапп радта: «Уарз дӕ хицау Хуыцауы ӕппӕт зӕрде, ӕппӕт удӕй, ӕппӕт хъаруйӕ, ӕппӕт зондӕй ӕмӕ уарз хионы, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ». Йесо йын загъта: «Раст дзуапп радтай, кӕнӕ афтӕ ӕмӕ цӕрдзынӕ мыггагмӕ». Фӕлӕ уый йӕхи сраст кӕныныл архайгӕ загъта Йесойӕн. Мӕхион та чи у? Йесо йын дзуапп радта. Иу адӕймаг фӕцӕйцыд Иерусалимӕ Ерихонмӕ ӕмӕ бахауд абырджыты къухтӕм. Уыдон ын раластой йӕ дарӕс, фӕнадтой йӕ, ӕрдӕгмардӕй йӕ ныууагътой ӕмӕ ацыдысты. Рауад афтӕ мӕ уыцы фӕндагыл фӕцӕйцыд иу сауджын, федта йӕ, фӕлӕ йӕ рӕзты аивгъуыдта. Афтӕ левит дӕр фӕцӕйцыд ууылты, федта йӕ, фӕлӕ йӕ рӕзты аивгъуыдта. Уыцы фӕндагыл ма фӕцӕйцыд иу самариаг дӕр. Куы йӕм баввахс, уӕд ӕй федта ӕмӕ йын батӕригъӕд кодта. Бацыд ӕм, йӕ хъӕдгӕмттӕ йын цы ӕхсадта зетийы ӕмӕ сӕнӕй, бабаста йын сӕ, йӕ хӕрӕгыл ӕй сӕвӕрдта, ӕрбаласта йӕ йӕ фысы муатмӕ ӕмӕ йӕм базылд. Дыккаг бон систа дыууӕ динары, радта сӕ фысы муат хицаумӕ ӕмӕ йын загъта: «Базилӕм, мӕ кӕд уӕлдай бахардз кӕнай, бафиддзынӕн дын ӕй, куы раздӕхон, уӕд. Абырджыты къухтӕм чи бахауд, Уымӕн дӕумӕ гӕсгӕ уыцы ртӕ хион чи у? Уый дзуапп радта. Чи йын батӕригъӕд кодта уый? Уӕд ын Йесо загъта. Ацу ӕмӕ ды дӕр афтӕ кӕн.
Фӕндагыл куы уыдысты, уӕд Йесо бацыд иу хъӕумӕ. Уымӕй иу сылгоймаг йӕ ном Марфӕ бахуыдта йӕ хӕдзармӕ. Марфӕйӕн уыди хо, хуынди Мария. Мария сбадти хицауы къӕхты цур ӕмӕ йын хъуыста йӕ ныхасмӕ. Марфӕйӕн та йӕ мӕт ӕгасӕй дӕр лӕггадыл уыд. Бацыд йе сомы ӕмӕ йын загъта. Хицау, мӕ хомӕ иунӕгӕй лӕггадгӕнгӕ кӕй ныууагъта, уый нӕ уыныс? Зӕгъын ӕмӕ мӕм фӕкӕса. Йесо йын дзуапп радта. Марфа, Марфа, ды мӕт кӕныс ӕмӕ тыхсыс бирӕ цӕуылдӕртыл. Хъӕугӕ та ӕрмӕст иунӕг хъуыддаг кӕны. Мария хуыздӕр хай равзӕрста, ӕмӕ йын ӕй ничи байсдзӕн.